Кичәләре барыгыз өчен дә, барыбыз өчен дә бәрәкәтле булсын. Шушы изге Рамазан аенда эшләгән бөтен яхшылыкларыбызны Аллаһ Тәгалә кабул итсен, хәерле нәтиҗәсен күрергә насыйп итсен. Тагын бер тапкыр барыгызга да Әссәләмү алейкүм вә рахмәтулла дип әйтим әле. Алланың сәләме, рәхмәте, бәрәкәте барыгызга да барыгызга да насыйп булсын. Инде безнең гореф-гадәт буенча ифтар мәҗлесеннән соң, ашап-эчкәннән соң әз генә булса да үгет-нәсыйхәт ишетү һәм Коръән укып дога кылу тәртибе бар. Шушы тәртиптә инде безнең дәвам итә мәҗлесләребез. Бүген дә шушы тәртиптә дәвам итәрбез. Һәм бүген насыйп булса, Мөхәммәд пигамбәрнең Минемчә, минемчә бик кирәкле һәм урынны тирән мәгънәле бер киңәшен искә төшереп китмәкче идем. Мөхәммәд пигамбәрнең шушы сүзен укып, аны тәрҗемә итер алдыннан бер фикерне генә әйтим әле сезгә. Җәмәгать мына дин сүзе, дин сүзе кешегә ни өчен кирәк? Дин сүзен ни өчен без тыңларга тиешбез? Дигәндә, Беренчедән, дин сүзе ул акыл өйрәтү дигән сүз түгел. Менә мин акыллы, сез барыгыз да акылсызлар дигән сүз түгел. Дин сүзе ул бөтенесе аңлаган, бөтенесе күңеле белән кабул итә ала торган һәм кеше шуны эшләсә үзе өчен файда булган сүзләр. Дин сүзе ул нәрсә булды инде? Һәрбер кеше аңлый ала торган, кабул итеп эшләсә, файдасын күреп, үзен күп төрле начарлыклардан саклап кала торган сүзләр салды, дин сүзенә. Менә мин байтак кына кешеләрне күргәнем бар, Аллага шөкер диләр, араларында күзләре дә яшьләнә кайсыберләренең, шушы дингә килгәннән соң күп төрле кимчелекләребездән котылдык диләр. Әйе, дин булмаганда ул кимчелекләрдән котылып булмый иде. Кимчелекләребездән арындык, котылдык һәм Аллага шөкер, тыныч йөрәк белән яшибез диләр. Шушындый кешеләрне мин байтак күргәнем бар. Димәк, дин сүзе кешегә ярдәм итә кимчелекләреннән котылырга, арынырга һәм матур дөрес юлны табарга дип әйтик инде. Мөхәммәд пәйгамбәрнең сүзен укыйбыз. Пәйгамбәребез галәйһиссәлам әйтә, Иттәкилләһә хайсума кунтә. Әй кеше, әй бәндә, кая гына булсаң да, Аллаһы Тәгалә тыйган эшләрдән тыел. Кая гына булсаң да, Аллаһы Тәгалә тыйган эшләрдән тыел. Хәм берәр кимчелек пәйдә булса синнән, берәр начарлык эшләсәк, берәр ялгышлык эшләсәк, артыннан ук яхшылык эшлә. Шушы яхшылыгың начарлыгыңны юкка чыгарыр. Вә халикин наса бихулукин хәсәнин һәм кешеләр арасында күркәм холыкка ия бул. Кая гына булсаң да, Аллаһы Тәгалә тыйган эшләрдән тыел. Берәр гөнаһ хата эшләсәң, артыннан ук яхшылык эшлә, шулай эшләвең белән начарлыгыңны юкка чыгар, Һәм кешеләр арасында күркәм холыклы бул, дип Мөхәммәд пигамбәр безгә киңәшен биргән. Әйе, чыннан да, менә шушы киңәшне күңелебезгә сеңдереп, әгәр дә үтәсәк, чыннан да, үзебезне бик күп төрле күңелсез хәлләрдән саклап калган булырбыз, иншә Аллаһ. Менә бу хәдиснең азагында бер җөмлә бар, шушы җөмләгә тукталып китәсем килә әле минем. Кешеләр арасында күркәм холыкка ия бул. Кешеләр арасында күркәм холыкка ия бул. Ничек аңлыйсыз, җәмәгать, шушы сүзне? Матур иттереп аңлатып биргән кешегә бүләк бирәм. Калабмы? А? Әрләшмә, талашма, гайбәт сөйләмә. Әйе, шулай дип аңлыйбыз бит, әйеме? Тагын нинди аңлатмалар бар? Чыннан да ул теге күркәм холыклы кешенең бер сыйфаты була ул. Кешеләр белән талашмаска, кысмаска, гайбәт сөйләмәскә. Әмма ләкин күркәм холыклы кешенең төп сыйфаты нинди беләсезме? Основной сыйфаты. Әйе, гайбәт сөйләми, әйе, талашмый, ыршышмый сәбәпсез генә, болай гына кешегә кул күтәрми сәбәпсез генә. Ә шулар белән бергә тагын өстәмә төп сыйфаты нинди? Гафу итү. Гафу итү, әйе. Сөйләшми. Ничек? Сөйләшми. Ничек? Күп сөйләшми. Аны әйтеп киттек бит инде. Матур сүз сөйләсәң, матур сүз сөйләсәң, күп сөйләшсәң дә була. Ну, җүнсез сүз сөйләсәң генә. Ачу тотма, гафу ит. Галимнәребез әйтә, күркәм кылык кеше хәленә кереп, кеше Гә ярдәм кулы суза белү диләр. Иң күркәм кылык. Менә безне хайваннардан аера торган төп сыйфат инде ул. Әгәр дә кеше шушы сыйфатны үзләштерсә, димәк, менә кешене авыр хәлдә күргәндә, чын күңелдән, эчкерсез, теге, бу кешенең кирәге чыгыр дип түгел, Бу кеше миңа кирәк, кирәк булыр әле дип түгел, ә эчкерсез кемгәдер гына жәлләп, күңел йомшалыгы белән, йомшаклыгы белән берәрсенә ярдәм итү, менә бу югары холыкны күрсәтүче бер сыйфат икән. Мөхәммәд пәйгамбәр башка бер хәдисендә әйтә, Сезгә кадәр бер кеше яшәгән иде, дип, бик зур гөнаһлар эшләгән иде. Баштан азагына, аягына кадәр гөнаһларга чумган иде. Чүлдән барды ул беркөнне шулай. Бик сусады, бик сусады, су эчәргә теләде. Су эзләп китте. Бер җирдә иске казылган кый тапты. Чиләге юк иде. Шушы кыйга астына кадәр теште, үрмәли-үрмәли. Һәм шуннан су эчте. Су эчте, кыйдан чыкты да юлын дәвам итте. Кыйдан күпмедер бер ераклашкач, бер этне күрде. Эт комда яткан иде, телен чыгарган иде, сусызлыктан үлем хәлендә иде, ди. Һәм бу кеше бу этнең хәленә керде. Кара әле, бу минем кебек сусаган бит. Моның да су эчәсе килә. Әгәр дә су эчмәсә, ул хәзер үләчәк, дип, киредән кыйга кайтты, кыйга төште, читегенә су тутырды, шушы суны алып чыкты, эткә этер эчерде һәм шушы эше өчен Аллаһ Тәгалә аның бөтен гөнаһларын гафу итте һәм аны җәннәтле итте, мәхет, мәңгелек бәхетле итте, ди Пәйгамбәребез. Менә бу историядә дә төп сыйфат, менә бу эткә ул су эчергән. Бу нәрсә инде дисең? Эчкерсез эш бит ул. Әй, эт бит җавап бирә алмый ул. Тем более чү, чү, теге бай кешенең эте дә су эчерсәм, бәлки, рәхмәт ишетермен дип берсе уйларга мөмкин. Бу бай кешенең эте дә түгел бит. Чүлдә яткан бер эт. Менә шуңа күрә югары кылыкка ия булу кешенең хәленә кереп, кешене жәлләп, ярдәм кулы суза алу, менә шушы югары кылыклы кешенең сыйфаты. Әйе. Менә кешеләрне берничә төркемгә бүлеп була. Кайсы бер кеше юрганны үзенә генә тарта. Кайсыбер кеше киң күңеле белән, халәл җефете белән, балалары белән уртаклаша, кирәк булса, үзе ашамыйча, якыннарына бирә. Киң күңеллелекнең югары дәрәҗәсе баласына, хатынына гына түгел, чит булган, бер тәтеге элемтәсе булмаган кешеләргә дә ярдәм кулы сузган кеше. Менә бу югары холыклыкның иң югары ныктасы дип әйтәләр инде галимнәр. Бер история сөйләгәннәр иде. Африкада хәзер бит шундый бер нәрсә бар. Африкада мин инде аны килгән саен әйтәм дип әйтәм инде сезгә искә төшерәм. Хәзерге мизгелдә мына Африкада эчке дүрткел ач торган кешеләр дә бар. Ризык юк. Шундый җирләр бар Африкада. Һәм мөселман илләрендә мөселманнар җыелалар, акча җыялар инде, садакалар җыялар да шушы Африкага барып, бигрәк тә су кирәк икән анда, су юк, кыйлар казыталар. Һәм шунда кыйлар ны оештырып инде, аларга булдырылган кадәр су барлыкка китерәләр, ризык кит илтәләр аларга. Бу инде бик киң таралган бер нәрсә. Ишеткәнегез дә бардыр инде, интернетта күргәнегез бардыр. Һәм шушында барып, Көй казыткан, шушы Африкадагы мөселман кардәшләргә ярдәм сузган бер кеше сөйли. Бер кешенең сүзе бу. Мин инде аны якын белмим, ну беләм ул кешене. Үзе үзе нидән теге якын күрешеп ишеткән сүзем түгел, интернет челтәрендә сөйләде инде ул аны. Беләсез нәрсә, ди, беренче шушында барганнан соң, Африка барганнан соң, ди, шушы коелар казып, аларга ярдәм итәр өчен инде шаккаттым бер әйбергә, ди. Бер, алар теге кабилә-кабилә булып яшиләр икән. Анда бик күп кабиләләр. Бер кабиләгә килдек, ди. Су, сулары юк боларның. Ун чакрым ераклыкка баралар, теге нидән, кәҗәнең тиресеннән ясаган капчыкларга су тутырып, үзләренең төбәкләренә су алып кайталар шулай. Без шушында, ди, бу авылда бер каз, бер ике кой казып торган булдык, ди. Әйе. Шушында, кой, шушында инде күпмедер тордык, яшәдек, кунак булдык, ашарларына действительно бик шикле, ди, бик, ну, без, без, ди, патшалар кебек яшибез, ди, дип сөйли инде ул. Без, оказывается, безнең хәтта гади генә пенсионер әби дә патша кебек яши икән, ди, ул Африка күзлегеннән чыгып караганда. Һәрберсенең үзенең барыбер әле квартирасы бар бит күп әбиләрнең, ошарларына да бар. Әле ул үлгәннән соң бер 200 мең акча да калдыралар әле кайсыбер пенсионер әбиләр. Чыннан да мына патша кебек яшиләр. Шунда бу сөйли инде. Мин ди балалар белән бер уен оештырмакчы булдым ди. Бер пакет алдым, пакетка ризыклар тутырдым, конфетлар, шиколадлар инде шундый тәмле ризыклар балалар өчен. Бер балаларны бер шулай сафка бастырдым ди, бер ун баланы. Кайсысыннан да алты яшь, кайсысыннан җиде яшь, кайсына унбер яшьле балалар да бар, ди. Һәм бер 50 метр ераклыкка, ди, куйдым шушы пакетны бер агач төбенә. Балаларга әйтәм, ди, балалар, әйдә чабып барыгыз, кайсыгыз беренче чабып барып пакетны тота, шушы пакет аңа була, ризыкларны. Шулай дип әйттем, дип, бер, ике, өч дип инде, гади шулай саныйлар, бер, ике, өч дип санадым да, әйдәгез, дип әйткәч, болар бөтенесе мына стройга ничек басканнар, строй белән бардылар да, ди, шушы пакетны бергәләшеп тоттылар, ди. Мин шаккатып карап торам, ди, боларга әйтәм, балалар, сез бит инде, ну, нигә сез ярышмадыгыз соң? Менә, мәсәлән, син, мәсәлән, син барып чабып барып алган булсаң, үзең, үзеңә генә булган булыр иде, бер пакет ризык булган булыр иде. Ә бу балалар ни үзләренең телләрендә бер фраза әйттеләр ди. Ну, мин аны инде хәистә калдырмадым. Ниндидер бер фраза әйттеләр ди. Шушы нәрсә соң дип сорагач, без бердән, без мин дә, без дә, без бергә. Беребез ач булганда, э, беребез туклы булганда, икенчебез ач була алмый дип әйтте ди. Шак каттым, ди. Юклык бит боларның. Юклык булгач, наоборот бит инде алар шауып барырга тиешләр бер яктан. Әмма ләкин менә шушыннан шак каттым, ди. Менә кешелеклек, юклык, әйе, мактанырлык, сокланырлык әйберләр юк, әмма ләкин бер байлыклары бар җәмәгать буларның. Беләсез нинди байлык? Кешелеклек, бердәмлек. Әйе. Әгәр, чыннан да, әгәр дә бөтен кешеләр бәхетсез булса, син үзең генә бәхетле була алмыйсың. Шуңа күрә безне динебез дә нәрсәгә өйрәтә? Бердәмлеккә өйрәтә, бер-беребезнең хәлебезгә керергә өйрәтә. Шулай ук бер кыйсса гына сөйлим сезгә. Пәйгамбәребез галәйһиссәлам Бәдер сугышы була бит инде. Бик мәшһүр, данлыклы бер сугыш инде. Дини китапларда укысагыз укый аласыз. Бәдер сугышы. Пәйгамбәр галәйһиссәламнең беренче сугышларыннан дип әйтсәк тә була. Мөшрикләр һөҗүм итеп аларга барганда сугыш сугыш була. Шушы сугыштан соң бик күп сәхабәләр яраланып калалар җирдә ятып. Кызу, кояш мы кем? Су, су дип кычкыралар икән. Су, су. Бер сәхабәләр нең берсе әйтә, мин китердем ди, су, су китердем ди, бер бурдюк белән. Шушы җирдә яткан сәхабәләр берсе эндәшә ди, су, су дип эндәшә ди. Бардым аның янына, авызына шушы бурдюкны куймакчы гына булдым ди. Пәйгамбәребезнең шәкерте бит инде сәхабәләр алар. Әйе. Башка бер берсе кычкыра ди, су, су. Буса әйтә ди, бар алда, алдан анарга бар әле. Аңа бар, аңа су эчер. Киттем ди, аның янына чабып ди. Авызына су гына салмакчы булам ди, теге яктан тагы берсе су, су дип әйтә ди. Юк, алдан бар аның янына, аннан минем янга килерсең. Тегин янга бардым ди. Иң ахырында беләсең нәрсә дип әйтә? Тегеләргә барып су эчерер алдыннан, Бусы да җан бирде, тегесе дә җан бирде, бусы да җан бирде, ди. Менә теге нәрсә дип әйтим инде, менә кеше э, бөтенләй юрганны үзенә генә тартып, үз хәлен генә нәфс белән яшәүче кешеләр бар. Шул ук кешеләр арасында әйе, кемнәр бар? Теге уртаклаша белгән, хәтта үзеннән э, өзеп биргән кешеләр дә бар. Ә без, иманлы бәндәләр, әлбәттә инде, һәрвакытны шушы үрнәкләр арасыннан иң хәерлесен алырга тиешбез, чөнки әгәр дә, җәмәгать, менә шуны әйтим әле, шушы җөмлә белән сүзне бетерик, вәгазьне бетерик, әгәр дә менә бу дөнья, бу дөнья дөнья белән генә бетсә иде, Юрганны үзеңә генә тартып яшәсәң әле ничектер, бәлки урынлы булыр иде. Әмма ләкин бит дөнья моның белән, бу дөнья белән генә бетми безнең тормышыбыз. Безне, без юктан бар икән, Раббыбызның каршыбызга кайтасыбыз бар. Ә Раббыбызның каршыбызга кайткач, без нәрсә, безнең калебләребез, безнең җаннарыбыз беләсең нәрсә белән үлчәнә? Шушы кешелеклегебез белән, йөрәгебездәге булган иманыбыз белән. Кесәгә салган, банкта булган бөтен маллар монда кала. Без нинди байлык белән китәбез? Йөрәгебездәге булган иманыбыз, кешелеклегебез һәм ахирәттә коткарылган байлык шушы байлык. Аллаһ Тәгалә барыбызга да шушы күңел байлыгын насыйп итсен, иншааллаһ. Пәйгамбәр галәйһиссәлам әйтә, Күркәм холыкка ия булып йөрегән кеше, егерме дүрт сәгать ураза тоткан, 24 сәгать намазда намаз укып яшәгән кешегә ошап калырга мөмкин. Күркәм холык шундый дәрәҗә бирә кешегә. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, күркәм холык белән холыкланырга, кальбләребездәге иманыбызны арттырып яшәргә насыйп итсен, иншаллаһ. Менә, әлхәмдүлилләһ, бүген дә инде киң күңелле кардәшләребез шушы мәҗлеснең бар булуына сәбәпче булдылар, Алла разый булсын.